Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor wiċċ imwiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Michael Cini li kiteb ir-rumanz Konvoj il-ġrajja li naf jiena biss. Michael Cini għandu 53 sena u joqgħod il-Mosta. Huwa gradwa mill-Università ta' Malta fl-Amministrazzjoni Pubblika kif ukoll fil-qari tal-provi bil-Malti. Fl-2014 ippubblika l-ewwel rumanz tiegħu, Preżenza, Inti Temmen fil-Ħares? li s-sena l-oħra reġa' ġie ppubblikat bħala bestseller. Fl-2015 huwa ppubblika r-rumanz storiku Ix-Xafra tad-Destin, l-Imdina 1565, f'għeluq l-450 sena mill-Assedju l-Kbir ta' Malta. Imbagħad fl-2016 ippubblika r-rumanz Skjava fil-Ktajjen tal-Imħabba u fl-2017 rumanz storiku ieħor bl-isem ta' Konvoj il-ġrajja li naf jiena biss, li minnu se naqraw is-silta, biex ifakkar il-75 sena mill-wasla f'Malta tal-Konvoj ta' Santa Marija. Ħa naqralkom l-ewwel kapitlu li jismu Malta 1935. Kemm kelli tifkiriet sbieħ ta' Malta, speċjalment ta' San Pawl il-Baħar, b'dik l-arja friska, kampanja li ma tispiċċa qatt, u dak il-ġmiel ta' baħar li kuljum kien joffrili veduta differenti, skont il-burdata li jqum biha hu. Jiena minn dejjem kont bint ir-raba', u nista' ngħidlek li tfuliti qattajtha niġri u nilgħab ma' ħuti u l-kuġini fl-għelieqi li kellu n-nannu fuq ir-riħ ta' Għajn Rażul. Kien l-hena tagħna nilgħabu ngħoli qalb is-siġar tal-ħarrub, Nistaħbew wara l-ħitan tas-sejjieħ u nixorbu l-ilma ġieri minn qalb il-blat. Kienu jqabbduna nagħmlu xi xogħol fir-raba', għax kif kien jgħid in-nannu stess, Dawn il-qriemeċ għada pitgħada huma jridu jaħdmuha din l-art? Mur għidlu. Insomma, dan in-nannu kien fih taqsix, akbar mill-commandos Ingliżi tar-Royal Air Force Sea Rescue li kien hemm stazzjonati f'Sunderland House. Dik il-villa qisha kastell li kellhom eżatt mal-baħar biswit l-għar tal-veċċa. Missieri kien jaħdem magħhom u ta' tfal li konna, kemm-il darba nżilna nittawlulu waqt li kien ikun qiegħed hemm jinnavika fil-magni tal-laneċ. Kienu jkunu marbutin mal-moll qasir ħireġ 'il barra li kienu bnew biex jipproteġilhom il-laneċ mill-grigal. Is-suldati kienu jiggustawna. U bejn għax kienu kollha ħbieb ta' missieri u bejn għax kienu jarawna ċorma tfal imqarqċin u fuq tagħna, dejjem konna ndabbru xi ħaġa tajba mingħandhom. daqqa ħelu, ċikkulata jew chewing gum, frott u ġieli anki xi ħaġa tal-ikel li konna nitilgħu niġru ferħanin biha d-dar. Fis-sajf kuljum konna ninżlu ngħumu. Jista' jonqos b'dak il-ġmiel ta' baħar dejjem iħajjarna u qisu qiegħed jistedinna. Għalhekk, ilkoll kemm aħna konna għawwiema tajbin, aktar mill-commandos infushom. U meta lejn l-aħħar ta' Settembru l-arja kienet tibda tiffriska, imbagħad daqshekk baħar, għax dlonk konna nibdew bil-passiġġati. U x'passiġġati! Daqqa konna nerħulha lejn l-għolja ta' San Martin biex noqogħdu nieħdu pjaċir nixorbu u nxarrbu saqajna ħafjin fl-ilma ġieri u frisk. Daqqa nitilgħu lejn il-Wardija, imbagħad ninżlu mill-wileġġ ta' fuq il-Ballut lejn Għajn Tuffieħa. Daqqa naqsmu l-wied tal-Pwales, ngħaddu biswit il-Kappella ta' Sant'Anna u mmorru sal-għerien tal-Imbordin. U drabi oħra konna nitilgħu lejn il-miżieb u nibqgħu sejrin anki sax-Xagħra l-Ħamra. Xi drabi konna ninżlu fil-wied tal-Mistra, ngħaddu mal-mogħdija tal-qasab sakemm naslu maġenb ir-rampa fejn kienu jkun hemm marbutin l-ajruplani tal-baħar tas-servizz. U aħna u ġejjin lura, erħilna nixorbu mill-għajn t'hemmhekk qabel ma nerġgħu naqbdu t-triq lura lejn ix-Xemxija. Imma l-aktar passiġġata avventuruża kienet tkun meta konna nitilgħu Selmun. Ngħaddu minn fejn kienu qegħdin iħejju biex jibnu fortizza kbira bil-kanuni u nibqgħu sejrin lejn l-irdumijiet ta' Għajn Ħadid sa fejn hemm il-fdalijiet ta' torri antik tal-Kavallieri, eżatt ma' xifer is-Sis. Kif konna nitbażżwru sakemm naslu lura sa Għajn Rażul! Min jaf kemm-il darba kienet trikkibni kukku żejt fuq dahra kuġinti Rosy, li għalkemm kien għad kellha biss ħmistax-il sena, diġà kienet ġabet ruħha mhux ħażin. Kienet diġà libset il-forma ta' tfajla, tant li s-suldati kienu jħobbu jemmżuha, isaffrulha xi waħda u saħansitra anki jittantawha minn bejn it-tmeċliq taċ-chewing gum u l-frak tat-tabakk tas-sigaretti. Howdy, lovely! jew Morning, gorgeous! jew Hi, sweetie pie! Imma hi qatt ma kienet ittihom wiċċ, das-suldati wkoll. Diġà kien sar fiha tifla. Lil nannu Franġisku kienet ħarġet tixbah. U minħabba li jiena kont waħda miż-żgħar, kienet spiss thenn għalija lejn l-aħħar biċċa tat-triq. U matul ix-xtajta tad-dellija kienet ittellagħni fuq darha għax kienet titħassarni. Tant li bil-għajja li kien ikolli fuqi, wara nofsinhar kont norqod raqda fil-fond aktar minn bil-lejl. U dik kienet silta minn konvoj il-ġrajja li naf jiena biss. U issa nistiden lil Michael biex jiġi hawnhekk jingħaqad miegħi. Kif int Michael? Ħażin grazzi nsellimlek u grazzi tal-istedina. Grazzi lilek tal-li aċċettajt. Grazzi. Mela, għandna ftit mistoqsijiet għalik bħas-soltu. Nibdew bl-ewwel waħda. Michael, l-ewwel ħaġa li tolqot l-għajnejn huwa t-titlu Konvoj il-ġrajja li naf jiena biss. X'jiġifieri tafa inti biss? U x'kienet il-viżjoni tiegħek għal dan ir-rumanz? U x'qed tistenna li jieħu mill-ktieb il-qarrej? Forsi li jitgħallem xi ħaġa dwar il-konvoj ta' Santa Marija, li jew li jsir aktar konxju mid-dejn tagħna lejn dawk is-suldati qalbiena?
L-ewwel ħaġa, mhux il-ġrajja li naf jien, il-ġrajja li taf din it-tfajla l-protagonista tar-rumanz li jisimha Marija. Tfajla Maltija illi minħabba li missierha jkun intbagħat jaħdem l-Iskozja f'waħda mit-tarsni prinċipali mill-Amiraljat hawnhekk issib ruħha hemmhekk hija wkoll. Dina mbagħad taqbad ma' mrat hemmhekk u jsiru jinħabbu, illi wkoll ikun jaħdem f'waħda mit-tarsniet prinċipali t'hemmhekk. Hemmhekk kien hemm konċentrazzjoni ta' tarsniet illi kienu jħejju l-vapuri tal-konvojs, kienu jarmawlhom il-kanuni, isaħħulhom il-magni u dal-affarijiet. U meta darba minnhom dan in-namrat tagħha minn taħt il-widna jisma' illi dak il-tanker li kien qiegħed jaħdem fuqu kien se jingħaqad ma' konvoj u sejjer lejn Malta, dan jgħidilha u minn hemmhekk tibda l-ġrajja tagħha, li qed ngħidu l-ġrajja li taf hi biss, għaliex dawn imbagħad jitilgħu bil-moħbi, hi u l-għarus tagħha, fuqu u jibdew bil-vjaġġ tagħhom lejn Malta u naturalment jiltaqgħu ma' ħafna ma jkunux jafu għadhom x'perikli se jiltaqgħu magħhom jekk jekk jirnexxilhom jaslu ejja ngħidu hekk. Barra minn hekk matul il-vjaġġ l-istorja tal-imħabba tagħhom kompliet tiżviluppa wkoll, jiġifieri dik hija l-ġrajja li tafi biss ukoll, però l-iktar biċċa li li tafi biss hija meta ħabta u sabta Hi u l-għarus tagħha jsibu ruħhom fil-baħar b'ħuta kbira ddur magħhom. U aħjar ma ngħidu xejn iżjed. Tajjeb. Però mbagħad il-viżjoni li kelli jiena hi veħe. Meta niktab rumanz storiku, dan it-tieni wieħed li ktibt jiena, l-ewwel wieħed huwa X-Xafra tad-Destin li kien ibbażat fi żmien l-Assedju l-Kbir. Jiena jkolli f'moħħi illi nolqot lil dawk il-qarrejja, Antonella, illi ma tantx ikunu ikunu jieħdu pjaċir jaqbdu textbook tal-istorja, tal-history mill-bidu sal-aħħar. U b'hekk jiena nżewweġ il-parti storika, il-fatti storiċi ma' storja ta' mħabba biex dak li jkun jieħu pjaċir jaqra ir-rumanz, però mingħajr ma laqqas biss ikun jaf, jibda jsir jaf ħafna affarijiet oħra storiċi li jiena nkun għamilt ir-riċerka tagħhom, inkun daħħalthom, inkun daħħalthom b'tali mod li ma jtaqqlux moħħ dak li jkun, anzi ndaħħalhom b'mod ħafif, b'mod leġġer, però fl-aħħar dan jinduna kemm wara li jkun qara l-ktieb ikun sar jaf affarijiet li ma kienx jafhom qabel, nagħmlu mod lanqas jien ma kont naf illi dan il-konvoj kien telaq mill-Iskozja fit-Tnejn ta' Awwissu. Meta bdejt nagħmel ir-riċerka bdejt niskopri ħafna affarijiet. Nagħmlu mod ħafna nies lanqas jafu li l-konvoj kien ta' erbatax il-vapur merkantili u b'miraklu daħlu ħamsa minkejja li kien hemm mas-sittin bastiment militari qegħdin jippruvaw jipproteġuhom. Fil-fatt, imbagħad meta jispiċċa l-ktieb, għal min jinteressah ikun jaf iżjed fuq il-konvoj, hemm ukoll xi ritratti, għamilt ukoll xi ritratti storiċi, għamilt ukoll tagħrifa dwar is-sitwazzjoni tal-Mediterran kif kienet żvolġiet dak iż-żmien ukoll. Barra minn hekk, imbagħad għamilt għamilt mappa, mappa tar-rotta minn fejn għadda l-konvoj, fejn seħħew il-battalji, fejn intlaqtu l-vapuri u anke fejn fejn għerqu. U barra u barra minn hekk ukoll, eħe li hija dik, u barra minn hekk imbagħad għamilt lista sħiħa tal-vapuri, tal-bastimenti, kemm dawk merkantili u anki dawk militari li ħadu sehem f'dan il-konvoj. Hemm kwantità ta' ta' ta' bastimenti, aircraft carriers, cruisers, corvettes, battleships, destroyers u hemm in-numru tan-nies, tal-persuni li tilfu ħajjithom fuq kull wieħed minnhom. Għax jiena wieħed mill-messaġġi li ridt ngħaddi meta ktibt dan il-ktieb illi l-qarrej u aħna kemm għandna għalxiex inkunu grati lejn dawn in-nies li taw ħajjithom Anke dawk li kienu fil-periklu, aħseb wara dawl li taw ħajjithom biex Malta setgħet tissalva u ma taqax f'idejn l-għadu.
Interessanti ħafna. M'hemmx dubju li l-kitba tar-rumanz involvit ħafna riċerka kif diġà semmejt, iżda l-aktar ħaġa li taf tolqot lill-qarrej huma l-partijiet fejn tiddeskrivi lil Malta. Malta li kienet għadha mhux mirduma taħt il-kontrit, kollha ħdura, fejn il-fortizza ta' Selmun kienet għadha qed tinbena. X'riżorsi użajt biex tpenġi din l-istampa ta' Malta bil-ħajjiet tan-nies li jgħixu fiha? Sewwa, eħe. Ir-riċerka kienet estensiva, għaliex qrajt ħafna kotba, qallibt ħafna artikli, kemm jiġifieri minn gazzetti lokali u anke barranin, artikli minn fuq l-internet, Rajt ritratti antiki wkoll li għenuni, però naħseb li ħaġa li għenitni ħafna wkoll kienet is-sigħat twal ta' dokumentarji li jiena qgħadt nara kemm fuq il-konvoj u anke fuq it-Tieni Gwerra Dinjija, però l-iżjed fuq il-konvoj. U l-iżjed li emozzjonawni il għaliex kienu qegħdin jitkellmu dawk in-nies, il-baħrin, li kienu taħt dak ix-xita ta' nar li kienu qegħdin jitfgħulhom. Allura anke jiena meta ġejt biex nikteb, dawk l-emozzjonijiet mingħajr ma rrid bdew ħerġin minnhom. Issa fuq dik li qed tgħidli rigward kif kif pinġejt dak l-ambjent, għeni wkoll ir-rakkonti li kien jirrakuntali missieri Alla jaħfirlu. Dawna kienu fi żmien il-gwerra kienu rifuġjati mill-Ħamrun marru joqogħdu San Pawl il-Baħar Allura kien jirrakkuntali ħafna kif kienet is-sitwazzjoni hemmhekk, kif kienet il-ħajja tan-nies, kif kien l-ambjent. Allura jiena kienet ċara f'moħħi, għalhekk ħarġet hekk kif inti għedtli kif pinġejtha, u għenitni ħafna.
It-tema ta' firda, il-firda minn Malta, firda mill-maħbubin u mill-familja, tinħass ħafna fir-rumanz, ħafna drabi minsuġa ma' sens ta' telfa jew ta' xewqa mhux mitmuma. Meta tintroduċi ruħha lil Qarrej, il-protagonista issemmi l-baħar. Qed nikkwota dak l-istess baħar li lili ħlief memorji ta' mħabba mixtieqa ma ħallilix. Kif tidħol fil-kuntest tar-rakkont it-tema tal-firda u għaliex hi daqshekk importanti? Eħe,
ma ninsewx, Antonella, li l-firda hi huwa hija konsegwenza waħda mill-konsegwenzi, Anna Edward, prinċipali tal-kruha u d-diżastri li ġġib magħha l-gwerra. Qed nitkellmu fuq jiġifieri firda bejn il-popli, il-firda mill-familja u l-firda li ġġib magħha l-gwerra permezz tal-mewt. U jiena mingħajr ma ridt dawn it-tliet elementi bilfors kelli ndaħħalhom biex il-qarrej jidħol f'dak l-ispirtu tal-kefrija li ġġib magħha l-gwerra, dak l-uġigħ, dak id-dwejjaq Fhimt? Issa rigward il-ftuħ fejn Marija, il-protagonista tibda titkellem, mill-ewwel tagħti x'tifhem illi kien hemm firda u kien hemm firda qawwija għaliha illi affettwatilha ħajjitha, il-kumplament ta' ħajjitha u ħallitilha fil-fatt ferita f'qalbha. l-ilma setgħet tgħalqilha qatt. U minn hemmhekk il-qarrej ukoll jibda jinduna u jibda jinteressa ruħu u jibda tibda titqajjimlu l-kurżità u jibda jaħseb, speċjalment meta tgħid l-imħabba mixtieqa. Dak li jkun iktar ħa tiġih ix-xewqa li jkompli jaqra. Issa biex ma ngħidux ħafna affarijiet, dak li jkun miktub Ma jħassru ħadd u d-destin ma' dawn iż-żewġ żgħażagħ lagħab daqsxejn bil-goff magħhom f'dan il-każ. Qed inqabdu ħafna kurżità issa. Ir-rumanz jagħlaq b'ħajr lejn dawk kollha, l-eroj, siekta li taw ħajjithom biex isalvaw lil Malta, bi kwotazzjoni minn Churchill. Dawn il-kelmtejn ta' Churchill jafu jkunu naqra problematiċi għal xi qarrejja, speċjalment għal dawk li jħarsu b'mod kritiku lejn ir-rwol li ingħata lil Malta mill-kolonjalisti Ingliżi. bejn ħaġra prezzjuża fil-kuruna tar-re u punt strateġiku għall-qagħda fil-Lvant Nofsani ma tantx hemm differenza. Kif tirrispondi għal din il-kritika? Hemm
problematika, speċjalment dak iż-żmien kienet problematika għaliex għax mhux kulħadd kien jaqbel mal-Ingliżi. Kien hawn min, anke waqt il-gwerra, kien jgħid illi Malta għandha tingħaqad mal-Italja. Allura dawk in-nies ma kinux jieħdu gost illi l-Ingliżi ma kinux jieħdu gost illi l-Ingliżi qegħdin jinqdew b'Malta biex għall-avvanz tal-imperu tagħhom. Sewwa? U għalhekk forsi dak iż-żmien huma ma kinux jarawhom bħala eroj. Imma dawn l-eroj Huma għamlu dak li għamlu għaliex kienu qegħdin jaħsbu li li qed jagħmlu huwa għall-ġid. Tajjeb, issa il-pożizzjoni ta' Malta iva kienet strateġika u kienet strateġika minn ħafna lati differenti, però naħseb li waħda mill-iktar importanti hu li dan il-konvoj kompla jgħin biex, biex is-sitwazzjoni fil-Mediterran ikomplu jkomplu jiddominawha l-Ingliżi, tajjeb minħabba li l-vapuri ġabu l-munizzjon, ġabu l-armi, ġabu l-ispare parts, minbarra l-ikel u l-mediċini u l-faħam u l-fjuwil, minbarra dawk l-affarijiet l-oħra, kien importanti ħafna il-għaliex l-Ingliżi waħda mill-funzjonijiet tagħhom, waħda mill-għanijiet prinċipali li kienu qegħdin jaħdmu minn Malta kienet biex iwaqqfu l-convoys illi l-Assi kienu qegħdin jibagħtu fl-Afrika ta' Fuq biex jissupplixxu lill-armata tal-Ġeneral Erwin Rommel. Tajjeb? Għax dan kellu kellu t-tir illi jieħu l-Lvant Nofsani, jibqa' javvanza għal lejn il-Lvant Nofsani, u minħabba li l-Ingliżi ma kinux qed iħallu l-konvojs tiegħ tagħhom jaslu, il-konvoj tal-assi jaslu, allura daka ma setax ikompli javvanza u minn hemmhekk permezz jiġifieri anke tal tal-konvoj ta' Santa Marija, dan kellu jieqaf u x-xenarju tal-gwerra fil-Mediterran u fil u fil-Lvant Nofsani beda jinbidel. Winston Churchill għalhekk qal hekk li hija ħaġra prezzjuża fil-kuruna tar-re u għal l-Imperu Britanniku kienet imprezzabbli.
Tajjeb, issa hawnhekk għandna ftit kotba tiegħek diġà semmejna x-xafra tad-destin u għandna tnejn oħra wkoll apparti konvoj. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela le, konvoj naturalment huwa l-aħħar wieħed li ktibt dwar roman storiku tajjeb. Issa, l-ewwel wieħed li ktibt kien jismu dan preżenza Inti temmen fil-ħares. U dan huwa storja sempliċi, għall-aħħar mhijiex makabra, però hija storja li iddaħħlek mill-ewwel fl-ispirtu tal-ktieb għaliex ikun hemm tifel li dan jispiċċa biex jibagħtuh jorqod għand in-nanna Minħabba illi n-nannu jkun miet u din nanna tkun ilha 66 sena miżżewġa lil nannu ma tkunx tista' insomma tidra waħedha u dat-tifel minflok imur jorqod man-nanna jispiċċa imur joqgħod għand in-nanna għax tant tkun tħobbu di u tkun trid issajjarlu u tkun trid tlestilu l-ikel u l-affarijiet u jispiċċa għandha. Però dan it-tifel jibda jinduna illi Kien hemm, ma kinux waħedhom f'din id-dar. Kien hemm xi ħaġa oħra, kien hemm xi preżenza. U jinduna, eħe, iktar ma beda jgħaddi ż-żmien u iktar ma beda jikber, beda jinduna li din il-preżenza bdiet twasslu biex isolvi misteru li kien seħħ ħafna żmien qabel, ġo dik id-dar stess lill-antenati tiegħu stess. Tajjeb għax ikun hemm ruħ ta' omm ta' tifel ta' seba' snin li jkun għeb taħt ċirkostanzi misterjużi li tkun għadha ma tistax issib il-mistrieħ ta' dejjem. Mbagħad għandna l-aħħar wieħed. Eħe, le, mbagħad warajh kellna x-xafra tad-destin. Iva, li semmejnih.
Ix-xafra tad-destin, dan huwa ġrajja ta' mħabba wkoll u li huwa jilħaq il-qofol tiegħu fi żmien l-Assedju l-Kbir. Però dan il-ktieb li fih differenti, Antonella, li jħares lejn l-Assedju l-Kbir min-naħa tal-Imdina, mill-perspettiva tal-Imdina. Jiġifieri għalkemm il-ġlied propju kien qed isir fit-teatru tan-naħat tal-Port il-Kbir, jiġifieri Sant'Anġlu, Sant'Iermu, l-Isla, l-Birgu, però F'dan il-ktieb jiena ridt nuri kemm kienet importanti wkoll l-Imdina, kemm għalħabba l-komunikazzjoni biex biex l-ewwel ġie l-Piccolo Soccorso u mbagħad ġie l-Grande Soccorso fl-aħħar u speċjalment ix-xogħol li kienet tagħmel il-kavallerija tal-Ordni biex kienet tfixkel kemm tista' lit-Torok milli jkomplu jattakkaw lin-naħat lin-naħat t'isfel. Tajjeb? Issa mbagħad l-aħħar qabel tal-aħħar.
Qabel konvoj. Qabel konvoj ħriġ dan l-iskjava fil-ktajjen tal-imħabba dan huwa eh, storja ta' mħabba kif juri, però hija ġrajja senswali ħafna mhm. ta' koppja li jkunu għadhom kif iżżewġu mhm. illi ta' fenti għal-bidu kollox ikun sabiħ, però mbagħad l-affarijiet bej jibdew jindraw, bej kollox jiġi for granted mhm. u kulħadd insomma jibda jiġbed xifti tar-rasu. Eh, però din il-mara issib ruħha f'sitwazzjoni daqsxejn id-dominata mir-raġel tagħha, għal li xkun waqfet mix-xogħol minħabba li kollha tarbija mhm. u tiġi tiddependi fuq f'kull ħaġa li trid tagħmel. U meta rajek ir-raġel tagħha iktar beda kif naqbad ngħidlek jeżerċita ċertu abbużi Abbużi, qed ngħidu abbużi emozzjonali, abbużi psikoloġiċi, abbużi finanzjarji, tajjeb, għax għal ħafna nies l-abbuż domestiku huwa biss il-vjolenza domestika, fiżika, mentri fil-fatt hemm tipi ta' vjolenza domestika oħra li xi kultant aħna ma tantx nagħtu każhom, però jagħmlu ħsara u jweġġgħu wkoll lill-membri kollha tal-familja. Tajjeb, u ti tibqa' tipprova tbati fis-silenzju minħabba li jkollha t-tifla biex it-tifla kemm jista' jkun ma tbatix. Tajjeb. Però mbagħad fl-aħħar il-bambin jaħseb fiha wkoll. Tajjeb, naħseb tkellimna dwarhom kollha issa u b'hekk wasalna fi tmiem il-programm. Grazzi ħafna Michael tal-ġej. Grazzi lilek tal-istedina. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla fejn niltaqa' ma' awtur jew awtriċi oħra.